चलो चलो चलो ये सुन हारे भी चला ना एगो चल कनिका है ओकरा कनिका जिसका देबे जिसका दे बड़ मजा आवी चल ए तोरी भाला में हमर समधीनी जे है से एहन पकड़ा गेलै चारि टा बेटा के विवाह के लिए ओहन सब जे छोटका के जे साउस छै बाप रे बाप एहन मरखा से पूछू ने ओहि लए खूर धऽ देलक चारि टा नह पे पत्ता भऽ गेलै काका,

ई गूगल मिल बैठल के का जाना तोर पूरे खानदान के धान कूट देबा और तो पीछ देबा ऐ यह ना मजाक हो जाए कभी जीजा लगबे तोहर जीजा लगबा सर पूरे गांव के लोग बहाना लगेनी है कुछ कुछ के कहियो मिल बैठल के त कहियो गूगल टरक लेल के सर सब कभी रे रे सर रे रे सर पूरे दुनिया में हम ही भेटे छी रे

सार खाली धरा गेले ने तो जना कल्टी हर लगा माय दुख रहे है ने तेनंग सार के गाड़ी से उखेल देबे काका डरा गेल की मरम सार के नाती ना खेलते ने सार के नाती तोरा मथार के हुर तोरा मौसी के हुर तोरा नाना के हुर तोरा बाप के हुर कहिए तोर मजाक वाच हम हैं तोर जीजा लगबा नहीं हैं? काका। तोर जीजा लगबा पहुना लगबा नहीं काका केहन बात करे काका होती ससुर होती त पहुना ससुर हेतै तऽ कनि हुर जकर जकत छिया मजकुआ छिया तोरा मतार के साड़ी पर कबड्डी खेलू हैं मजकुआ छियै तोहर मुंह अखन तऽ पुतहुआ नहि रहतै तऽ अखन ते जम्मा दाँत जहाँ ने बतीसो टोचर जमा के तोड़ि देतै अखन हे काका माफ क दो जाइ छी जाउ हाँ एहन मजाक आइ दिन से नहि करिया नहि करबै, करबै। नहि तऽ मतार के लोल पर हटि जाउ उर्रा! ई मतार के अखन के हम तोरी मौसी के कानी काटू

हाँ हाँ चलला है कतो हाँ एगो बात पूछे के रहलो हो कथी बात कथी छोड़ दे आई आई नहीं कहब रे सौसरी तो रोकला कथी ले रे रोकला कथी ले छोड़ दह त ए रोकला कथी ले अच्छा सुनबो हो कथी त सासु से उड़ेर गेलु का अरे सास नहीं हो सास के बहिन उड़ेर गेलु का अरे तो रोकला कथी ले

उ आयल छलै हमरा कह के धान पर मौसी के कुटि दै छियै ओहिमे ए, काका हो कौन बात कला बजी छा अब तू केन का पेन का छो ओइ द्वारा हम कह देने रही अब अब आओ मर गेलै आओ मर गेलै मर का देली आइ दिन से जे हमरा बारे में जनन बचो आ केकरो ले जब बजा केली ने ससुरी त नानी के भगा देबो नहीं नहीं हम नहीं कहब केकरो हो दादा दादा एहन मार नहीं मारा के हड्डी गुड्डी टूट जाए तो बियाह शादी नहीं भेल है याद कर ले याद कर ले चुगल के नाम सुना ना काका हपा आउ ए, बुढ़वा तो दुइये चार लाठी मारला है ना आप तो जाइ छी पूरे गांव में प्रचार कर देब तब देखियो तोरा की होता चल ना बड़ मजा आता है काय काय चला तो और मजा आवत रही ए रुपचन मा हां ए सुन सुन कथी लगी सुनू कथी भेली से ए बड़का जुलुम भागल है हाँ? हाँ है रे, कथी भेली है? रे तू सब सुनबे तो धरते निकल जा तो दो पैर बात से कहबे तब ने भेली है कथी रे भेल ये ये कि गुगला बुढ़वा मर गेल है हो बाऊ मर गेलै। हाँ है है ई नहीं फंसा कहियो त केहन बात बजे रे कहिया तोरा से भेंट भेल चलू से कहता हमरा से बे- परसू परसू काल्हि है रात में मर गेले यानी कि आज- बाऊ! हाँ अरे गुगला के मर गेली रे हाँ हाँ साँझे अरे साँझे अनर्थ भागली रे भाई अनर्थ भागले ओकरा जगह अपना गाँव में कोई न छलै कोई ना है आ ओकरा लग जाय छले त तते मजा आबै छले से बात है लेकिन झूठ बजै छै केतबो दुख में रहत रहली त बुढ़वा ले हंसा दे चली बुढ़वा ई रूपचंद में हमरा खाली कहै छै झूठ बाजू ये हम बात झूठ है, बाहु बात ये हम बात कलम झूठ बाजू अरे कथी होइत रहलै आब कथी होइ छलै से हम नहि कहबो अभियो हमरा मालूम भेल कि मरि गेल चल गेलै लाख लगे

हम नहीं कहलियो तोरा दिया कि तू मर गेल जा उ होशियार चल ना उ कह छी कि गूगल मर गेले पूरा गांव कहिए रहिया सार के खानदान मर जाए ओकर साथ पीढ़ी उठना हम हो जाए सब सब कोई तोरा मरल मुंह देखे लागी एलियो कि मरल मुंह सार देख पेन बजे जाए हर बात केना बजै छ तू आर हे अरे आप जिंदा है तो जिंदे है ना हे कुछ ओहि ना सार के चल ना पीटे छियै ठीक है ई बदला हम सब लऽ लेबै सार से एहन मजाक करतै ए बाबा सार के मरैर दही मरै बड साल नहीं हुए तक में करे वह पूरे गांव में प्रचार कर देल के मिल लेल के गूगल बाबा हे हम रूपचंद बतियैली है तोरा जका हमरा गांव में के है तू तो पूरे हम कमला आदमी के हंसा दे छो ना हाँ। हाँ, काका हे सार इंटरटेनमेंट के साधन बना देने है हमरा हे

देखै छी एक भिनसर ले निकलल है मर्दावा आ एखन तक ले नहीं अलै भोर से भोर चल जाई चौक चौराहा पर कखन हम बाजार जबी कखन हम डलिया बेचबै ना कमाबी त खैबे कतऽ सँ एक तऽ हमरा बाप मतार के रही आँखि में कोढ़ी जेना फूटि गेल हमर उमेर नहि देखैलै कि कहू धिये पुता में बियाह कऽ देलक धिये पुता में बच्चा भऽ गेल हम अपनो झुरझुराइ छी हमर बेटो सब झुरझुराइए

हमर तोहर काम हो डगरा बेचे के त कखन जेबी बाजार आ त बेचबे के अरे बा ऊ हमर व्यापार है रोजी रोटी है अन्नदाता है तो ऊ केना छोड़ देबे बेचबे के कहिया बाजार उसर के चल जती त ए, अपने मैंने उसेर के चाहिए थे बाजार के पकड़ के ले अबे बाजार जना तोहर बाप रहो ना तोरा मौसी रहा आ देख ए मौसी के बारे में नहीं कुछ कह कहिया तोहर मौसी कथी तोर मौसी कथी हमर बाप कथी है हमर बाप के माथा में टिक्की देले छे दे ए तोरा जोरे जे बहस करन में त दिन रात झगड़े होत आ वही देखला त हमर धियो पुतो होन हम त से कह जो हमरा जोरे बात केला कर जा हमरा जोरे प्रेम से रह ना दू चार गो और दिया पुता भ जतो पढ़ी बा कहां के तू कहो जे समराई ना जाओ आ एक सोरी जमा ले